Salam dostlar. Bu gün ýene bir wideo bilen siziň hyzmatyňyzda. Bu gün size ýene-de öňki wideolarymyzda bolşy ýaly bu pen hakynda bir wideo taýýarlajak. Aslynda YouTube kanalyna köp wagt bäri dostlar wideo goýmaýardym we wideo goýmak netimde-de ýokdy. Düýn YouTube kanalyma girip şu üç sany goýan bir bolgusyzja wideolam bardy. Bu wideolamy seredip otyrkam dostlarymyň bu wideoň aşagyna ýazan ýorumlaryny okadym dostlar. We olary okap şeýle karara geldim. Dostlar menden şuny islediler. Ynam bildirip, bir zat soradylar. Men bulaň ýorumlaryny, isleglerini jogapsyz goýmaýyn diýip, wideo çekmäne karar berdim. Bu wideoda-da size hemmejäňiziň bilşiňiz ýaly, telefonlarda ulanylýan IntraVPN-iň koduny nähili düzmeli, ony size görkezjek nesip bolsa we, Ol kody düzülýän saýtlaň linkini wideonyň açyklamalar gysmynda linkini berjek dostlar size. Şeýle bir YouTube-a gireliň dostlar. YouTube-a girenimizden soň şeýle bir Peak Windows Bu kanala giremede şeýle bir üç sançak wideo goýupdym boş otyrkam. Bu müň sapar görlüpdir we dostlarymdan birnäçede ýorym gelipdir aşaklaryna. Menem o ýorumlary okap bu dostlarbyň menden islediklerini ýerine ýetirmek üçin wideo goýup mundan beýlägem dowam etmäne. karar berdim. Dowam etjek nesip bolsa wideolary VPN barada. Ýene de wideolarymyz. Şeýle dostlar, biziň indi intro VPN-iň koduny nireden almalydygyny size häzir görkezjek. Ýöne öňden görkezmezden öňürti Size şuny aýdaýyn, YouTube kanalynda bu introwpeniň koduny nirden alynýar, nähili düzülýär, bu barada men kän gözledim, kän internetden soradym, tanyş-bilişlerden soradym, ýöne bu internetde men hiç bir introwpeniň koduny düzmek barada özüme kanagatlandyryjy bir jogap tapmadym. Oň üçinem muny bir Hudaý tarapyn şowuna düşdi diýeli, şowuna düşdi. Muny bir düzmäni özüm öwrendim dostlar. Onam nähili düzülişini menem siz bilen paýlaşmakçy. Bu öwreden ýolumy yzarlap sizem etseňiz dostlar, Hiç haçan intraup-nyň kody hiç haçan tapmadym diýmersiňiz. Elmydama siziň eliňizde onlap, ýigrimläp intraup-nyň kody bolar. Bu men görkezen wideomdaky ýaly ýerine ýetirseňiz. Şeýle. Muň üçin dostlar, ol programma girip, o saýda girip, VPN-iň kodlaryny almak üçin VPN gerek däl, ýöne men size görkezjek bolýanym, bu VPN-i açyp YouTube-da hiç bir intro VPN-iň kodunyň işe ýaraýanlary ýok. Ony size görkezmekçi. Ene şeýle bir ýazalyň. Ýigrimi dört diýerler. Ýigrimi dört diýerler. Bular şol kody beren günleri bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, bäş gün işleýär. Ondan soň ýene öçýär. A bu meň size öwretjek ýolum dostlar. Buny etseňiz siziň eliňizde elmydama YouTube we TikTok açýan intro vpn-iň kody eliňizde mydama bolar dostlar. Biziň bu giren vpn saýtymyz vpn-imiz gowy däl. Başgasyny bir tapaýyn dostlar.

Emma bu meň size görkezjek ýolum, amykly dost. Elmydama siziň eliňizde bolar. Hiç IntroVPN-iň kodundan kösenmersiňiz. Oň üçinem bu wideony soňuna çenli görüň. Düşünmedik ýeriňizi ýorumlarda ýazsaňyz, bildigimden kömek ederin. Indi VPN-imizi öçüreliň dostlar. Öçürdik. VPN gerek däl bu işlerimizi etmekligimiz üçin. Şeýle, muň Linkini açyklamalar kysmynda bererin. Adyny ýazyp tapyp bilmeseňiz, bu YouTube kanalynyň aşagyndaky goýan linkime üstüne bassaňyz, şeýle bir saýta sizi getirer. Bu iki sany saýt dostlar. Häzir Bul bir dostlar. Ikinjisi buý. Ene. Bul iki sayta girersiňiz dostlar. Men muň e, linkini aşakda berin. Ve e, bulun üns vermeli zadyňız şu taycana seredin dostlar. 18 avgust 2024 yıl. Biziň wagtymyz bilen häzir iki gün mundan öň şu IntroVPN-iň täze kodlary täze goýlupdyr. Biz indi bunu almaly. Indi buňkyny göreli. Bu haçan goýupdyr? Bu-da aýyň 18-ine goýupdyr. Ine 8-nji aý 2024-nji ýylda list update şu Täze kodlaryň täze goýlan wagtyny aýdýar şu taýda. Bular 2-3 gün, 3 günden 4 günden girseňiz, bular üýtgän bolsa, diýmek, aşakdaky kodlary täzeledikleri siz alyp barlap bilersiňiz. Oň üçin muny braçkýaryny garaldýas. Klawiaturamyzda kontrol A-ny basýas. Görşüňiz ýaly, hemmesini garaltdy. Biz muny Kopýa edýäs we Robot stoly sozda tekstowy dokumenti açýas bir sany. Tekstowy dokumenti açanymyzdan soň biz ýan galan kodlarymyzy buna wstawit edýäs we ikinjini hem alalyň. Buňam gelýäs kontrol any basyp hemmesini alýas. Kopýaladyk. Muny indi şu alan kodumyzyň kodumyzy ikinji saýtdan alanymyzy iň aşagyna gelýäs. Aşakda bir gezek enter basyp muň aşagyna ýaňky alanymyzy hem kopýaladyk welin ýene iň aşagyna düşdi. Indi biz e, ortaragynda pozmaly zadymyz bar dostlar. Şony pozalyň. Ine. Şuny şundan alýas ýokarlyk gün şeýle şul aralygy e, delek bilen aýyrýas we şul ikisini birleşdirýäs. Oň üçin hem e, şunu bir ýokary çekdik, birleşdirdik dostlar. Indi men size has düşnükli bolar ýaly ben şu taýdan size bir klawiatura açaýyn.

Açyklamalaryny iki saýtdan alan kodlarymyzyň başyndaky açyklamalaryny biz pozmaly. Oň üçin munam şundan ýokaryga çenli delete bilen pozduk we muny ýokaryk çekmek üçin şeýdip Pozýan knopkany bassak yza çekýär dostlar. Indi biz e, bu kodlary biziň ýurdumyzda işleýärmi, işlänokmydygyny barlamak üçin şu öňüniň iki dik çyzygyny we şu yzyndakyja toýnugy aýyrmaly. Biz bu 1000 sany koduň toýuny nädip ýeke-ýekeden aýyraly diýseňiz, oňam bir aňsat usuly bar dostlar, ony size görkezeýin. E, şu iki dik çyzygyň üstüne e, mişgaňyz bilen gögerdip, Myşkaň çep tarapyna basyp kopýa etýäs. Ine, kopýaladyk we klawiaturamyzdan Ctrl H-ni basýas. Ctrl H-ni basdyk. Ine. Hemme çykanok.

Şu ýokarkyny şuň ýerine boşluk goý diýen manasy bar adamyň. Şuny zamenit zise diýsek, görşüňiz ýaly, ine öňdäki iki nokatlary hemmejisiniň öňündäki iki nokatlar gitdi dostlar. We muny ýapýas indi. Indi şu iň yzyndakyja toýnajagy alýas. öwürtdik we kopýaladyk. Ondan soň gelýäs, klawiaturamyzda Ctrl K diýdik, ýene-de ýaňky penjire açyldy. Bunda-da temy boş goýýas, şuda-da öz awtomatik kopýalandy dostlar. Zamenit wise diýdigimiz zaman hemmesi ine aýryldy görşüňiz ýaly, bunam ýapaly. Klawiaturany ýygnaýyn. Ene, biziň kodlamymyzyň öňünden yzyndan ýaňky bellikler aýryldy-da, arassa URL-e şeklinde biziň öňümize geldi. Biz indi muny birazjyk ýerini garaldyp, Ctrl A bilen hemmejesini birleşdirip kopýalap aldyk. We biziň ýurdumyzda muny işleýänini, işlemeýänini Ni bilýän bir programma bar dostlar oňam men linkini açyklamalar kysmynda size bererin ping info vive diýen bir e, programma şu programma oň üstüne iki sapar basyp açdy men ne öňki e, gözlän kodlam bar muny delete bilen aýyrýan we e, ýaňky URL-lerimizi bu şu taýdaky adres diýen adres list to ping diýen ýeri wstawit etýäs. Kopýalamandyrs. Şuny kopýalaýas we aşak ýygnap adres list to ping diýeniň wstawit edip Bu taýdaky nastroý puluň dostlar hiçisine degmän starty basyň. Starty basanyňyzdan soň şeýle e, bizde e, ýaşyl gyzyl bolup gyzyllar işlemeýän ýaşyllar işleýän manada bu programma bize bu URL-iň işleýänini işlemeýänini bilip berýär we e, haçan düzülenini muň haçan näçe sagat işländigini hemme zady bize pinglerini jogap berişini tizligini zadyny görkezýär. Indi biziň bu taýda üns bermeli zatlarymyz gyzyllar işlänok diýdik bu gyzyllar bize gerek däl indi ýaşyllaňam içinde işlemeýänleri bar olar haýsy bir ýüz ýigrimi ýedi nokat nol nokat nol nokat bir bolan başlaýanlar bardyr ine şu şekilinde. Bular bizde işleýän däldir. Bul sebäbi publik DNS-e ortak agdaky URL-ler bular dostlar. Bular bizde işlemez. Şonuň üçin hem biz bu öz ýurdumyzda işleýänleri bir ýere jemlemek üçin Reply Ip adres diýen ýeri bar ýokarjykda şuny bir gezek bassak ilki gyzyllar düzüler ýene bir gezek basanymyzdan soň ine şunýaly IP şekilindäki işleýän ýaşyllar düzülýär. Biz indi bularyň içinden birini alýas mysal üçin aýdaly DNS artikel on toçka org bar şuny şuny alaly biz indi. Şuny kopýaladyk, diňe şu URL-ni kopýaladyk we kopýaladyk we telefonymyzda intrany açyp barlap görýäs. Telefonda men barlajak däl dostlar. Men BlueStacks diýip bir telefon programmalary işledýän programma bar. Onda size barlap görkedeýin. Açylsyn häzir. Indiki wideolarda-da dostlar öz niýetim sizi biliň diýen maksat bilen indiki taýýarlajak wideolaryň birazajyk haýkerlik barada. Haýkerler biziň telefonlarymyza ýa kompýuterlerimize nädip syzýarlar, atak ýapýarlar, dos aldyrsyn ýapýarlar we Meterpreet bilen Peýlot ýasap, Turawat wirusyny ýasap, ony biziň telefonlarymyza, kompýuterlerimize nähili uradýarlar we biziň telefonymyzdaky gerekli maglumatlary özlerine nädip çekýärler, o zatlary size görkezmekçi nesip bolsa we goňşularyňyzyň ediň diýen maksat bilen görkezjek däl muny. Hiç etmäň dostlar, sebäbi özüňize ýakmajak zady ile-de etmäň. Biri siziň koduňyzy döwüp Wi-Fi-ňyzy ulansa, size halanmaz, dogrumy? Edip bolýamy? Edip bolýar o zady. Bu zatlar internet baý ýerde hökman hekläp bolýar. Bir goňşyň koduny döwmegi, nädip döwmelidigini Size görkezjek we ony etmäň we ondan goranmaklygym size görkezjek. Muny ediň diýip görkezemok, ýöne edip bolýandygyny görkezmek maksady bilen edip görkezjek size we ondan nähili goranmalydygyny görkezjek. Nesip bolsa, Wi-Fi-ňyzyň şifrelerini we kompýuteriňizdäki maglumatlaryňyzy, telefondaky maglumatlaryňyzy Biriniň görmegini islemedigiňiz zatlaryňyzy biriniň görmekliginiň nädip öňüni almalygyny size indiki wideolarda görkezmekçi dostlar. Onda-da vpn gurnamany görkezmeklik bilen bilelikde bu wideonam ýöretmegi planlaşdyrýan. Ine bu telefonymyz açyldy dostlar şu taýda görşüňiz ýaly intro bar. Intranyň üstüne bir gezek basýan. we men eýýäm işläp durdy. Şoň üçin bir ýan kody kopýalap aldyk, nastroýka geldik. Sizde dostlar ilk açaňyzda şu şekilinde bolar. Bunu aşak geçiriň. Ýankyjan birinji gezek öňüni we yzyny akyja bir elle ýazmaly ýerlerimiz bar. Onam şu şekilde Indi ýaňky kopýalan kopýalap şu programmadan aldy gany kopýala bul eýýäm görýäňmi ýapylypdyr dostlar oň üçin biz başgasyny alaly. Hany bir. Bular hemmesi işleýändir dostlar. Wagtyňyz bolsa hemmejesini barlaň. Işleýändir. Işler nesip bolsa. Biz muny aldyk e, we bu tak kontrol V bilen ýapyşdyrdyk we yzyndan ýene bir öňe dik çyzyk goýduk we e, DNS Re query diýdik we prinýat diýdik we loju açsak ine işläp gitdi görüşüňiz ýaly göreliň youtube girýämi birinji biziň barlajagymyz youtube dostlar görüşüňiz ýaly youtube açdy dostlar Meň internetim biraz pesräk bolansoň hem BlueStacks-em birazajyk agyr işlänsoň näme edýär? Bu intra siz öz telefonyňyza urnasaňyz dostlar, telefonyňyzda siziň gowy işlär bu. Bulaçýança dostlar, ýene bir kody kopýalalyň. Şeýdip, näçe sany kody işledip bilseňiz dostlar, kopýaladyk şu indi adguardlar erbet işleýän däldir. Ene görüşüňiz ýaly bu nemesi açylyp otyr, açylýar. Indi muny sakladyk. Ene görşüňiz şu intraň şu kody işleýän eken dostlar. Biz muny näme edýäs? Şu durşuna kopýaladyk. Bärden bir täzeden tekstowy dokument açalyň. Biz muny işleýän kodlarymyzy şu taýda jemläliň. Bir gezek gözläňizde 50, 60, 20, 100 sany kodam çykmagy ahtimal. Ondan soň gelýäs biz ikinji kodumyzy ýapyşdyrmak üçin muň arasyny şeýle pozýas we ýene programmamyza girýäs. Biz şuny adguarda alypdyk, kopýaladyk. we adguardy buň içine wstavit etdik, prenýat. Ýapyp, täzeden açdyk. Indi bilim işläp gitdi dostlar. Hemmesi kodlaryň işleýär. Bu TikTok-da girýäni içinde ba. Bu özüňiz bir e, gözläp tapmalyla dostlar. Olam TikTok işletmedi dostlar. Görşüňiz ýaly bärde de ýapyldy. Ýapylanda seretmäň, ýöne bärde işlär bu. Ene. Bu taýda işledi dostlar. E, şu kodum içinde e, bu kendir gowy işleýänler dostlar şu taýlary bu ne bar pinigi dostlar bu şu taýda Şu kodam bir göreliň barlap. Siz indi mundaky kodam alyňda mundaky kodam alyp siz dostlar tekst oýuňyza ýapyşdyryň. Maňa bular gerek däl. Size görkezmek maksady bilen bu at şeýdip otyryn men. Ine bunu Bu nämäni kopýalada? Bu koda däl bu. Tak, biz aýsyny alyp göreli indi. Şu kody göreliň. Ýene bu dişledi. TikTok açýamy? Ene TikToku bilen işletdi TikTok. Bu dünýäni dostlar meň BlueStacks-imden hem internetimiň pesliginden görşüňiz ýaly bu kod TikTok-ym açdy. Buny belläp alyň dostlar. Şunam alyp göreýin men Adguardy. Hmm, böyle işlemedi. İşlemesin, işlemese. Şu taylaklardan şu numara alıp görelim dostlar.

Şu kodu öňürin dostlar, ondan e, wideony taýda e, gutarjak. Özüňiz e, gowja işleýänlerini öz göwnüňize jaýlap alarsyňyz. Bu günlükçe menden dostlar şeýleräk bir wideolar. Indiki wideolaram nesip bolsa ýaňky aýdyşymyz ýaly taýýarlap ýakyn günlerde goýaryn. Kanala agza bolmany, laýk basmany, ýörüm ýazmany unutmaň dostlar. Hemmäňiz bilen indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň saglykda görşeliň.